A Man ladit Diben kacel ki Lakwet TV tye ni wan watye ka neno megiwa me awora. Wan wangeyo maber ni nino pa mon tye muromo. An ka icako lwongo nino pa mon, pe dok omyero ine inen ka mabor ki megiwa. A Ingeyo mami, an lok me. Eh honorable i ca mukene do anongo cal wa nongo pud pe odonyo i koma pien wanga lung omego ka dong donyo i wiya maber. Apwoyo.
Apwoyo tutwal an mego Aol Betty Ochan atye lamemba nyo ni lao ma wun wucwalo ki i Gulu city kany me cito i palament cung pi wun. Atye ni eni ni obedo nino pa mon, nino pa mege. Nino pa mege eni-ni Benard, an amito wacone ni jo mukene giwaco ni nino pa mege mo tye nino acel keken i mwaka kulu, pe kumeno. Nino-ni weng nino miya adek ki pyera abicel ki abic-ci tye botwa wan weng megewa ki wege. Ento nino-ni eni kiketo ni myero kikwe. pi poyo wi dano wek kara kinen ka ma dong mege tye iye. Mege mono pud gitye piny tutwal? Pien wun wungeyo ni mege onongo obedo piny. Ka kiwacci piny, jo mukene wacci piny nining? Piny ni kerogi onongo peke, ee, tye jami mapol ma onongo kiweyogio iye. Kare macon adada onongo wabolo kwir Mege bene pe bolo kwir. Ka wuneno wa i Baibul bene kiketo ni jo moni kono ma kikwanogi ni pe kikwano mege ki litino, kikwano wege keken. Ento wan wawaco ni mege bene dano, wege bene dano, ci dong mege ki wege omyero kimed kerogi marom aroma. Latin ma mego bene kare mukene. Lubanga miyo ire mic madwong adada co mic enoni tye pi konyo lobo wek lobo obed maber cakke ki i gange ka kati woko i dye kalgi i kabedo ki ci bene motmot wa i ngo i lobo ka wan waneno motmot macon-ni nongo latin anyaka kinyuto ire kit me byelo latin nyo cawa mukene bedo lapwony keken ka i ot yat ci bedo nac dokta nongo obedo laco kiketo dokta bedo laco dokta pe bedo latin anyaka ento kombeddi wan ka wacito i ot yat wabinongo doktac mapol. Ma dong mege, tyen lokke ni, nino pa mon-ni okonyo. Ngat mo romo penyone ni, 'Nino pa mon-ni kono ocakke nining? Nino pa mon ocakke ma kineno apokapoka madit tye i kin wege ki mege. Ci enoni tye wa i cik madit, cik enoni cik pa wi lobo, wawacci ni UN convention. Waromo wacone ki leb munu ma kiwaco ni,

Manok kaka eni ki mege mogo ma gubino bot, acel tye ki latine ma tye sickle cell ci ci dong latini enoni tye mwaka kong bedo apar wiye adek kulu owaco ni latini lati olwongo obedo ka lwongo ne ni lagoro ci awaco ni en lagoro ne tye nining wai tye bedo gang cere bene adada ni ecit ka kwan i kin luwote awaco ngo ma gengo en kwan ee ineno latin ma langolo Myero imi en kwan matek. Latin ma nyo tye ki kit goro mo keken, myero imi en kwan matek. Ci dong agoyo cim bot dokta acel ma bene ca mukene neno lok kom sickle cell i ot yat. Ka dokta-ni owaco ni en tye ki dokta lawot acel ma tye ki sickle cell, ka onongo gitenyo gang ni dong en tye ki sickle cell lagoro, onongo romo bedo dokta ki ngat acel bene tye nac ma dong tye ki litino aryo. Ka onongo gitenyo gang ma pe okwano

ki mon mege mege i kare macon-ni kibedo ka ngoyogio ki tam iwaci ka icwalo latin anyaka i cukul nongo in icito ka miyo ni latin anyaka ni odug malaya ma eno ni pe lok ada latin anyaka pe romo bedo malaya ka dong icwalo i cukul ayo so giwaco ni mogo dok giwaco ni ka icwalo latin anyaka i cukul koni yac oko ci nen ibalo cene ni nono. Ee, ka neye latin laco bene yac, onongo bene meno nongo bal ocene. Ka icwalo latin anyaka i cukul, koni ni en ka okwano matek ce rok ka co adwoki maber, ce rok ka co ki ngecce ni adwoki moni ma myero obed gangi ka ilo wi gangi-ni nongo ocito rok kwede ka mukene. Meno kite jo mukene gibedo ka nenone kwede, ci omiyo kibedo ki bedo ki apokapoka marac i kom. Mege ki wege, wege ki ilogi malo, mege ki diyogi piny. Eno mi ni miyo ka in iwot roko i districts ma polo weng pe bi nongo won kom ma megu oyot oyot. Won kom ma mege gi nok adada. Kadi wa icito wa i sub counties inongo won wegi komi ma mege. Ka tye ci nongo ikwano acel aryo i kom miya acel. Ka calo kobedo i level me kom me abic, atamo ni tutorro keken ka pe ki mo. Aa, pe aketo iye cwinya tutwal, ento nen ni tye kumeno. Kadi wa wan bene i Parliament ka nene pe kiketo me akaka, iwacci deliberate effort, ni olo wek omege bene obed tye, district acel acel, Gumi ka gucwal mege acel acel ma kabedo ento kabedo pa mon keken wege pe giromo pyem iye onongo bene kor nongo mege nok ata i palamen pien wege kiminigi kero madwong gin gitye ki kero me lim gin tye o gin jo ma bene giromo gagge o giwaco ni gin aye luwic cawa weng gin aye gitye nyo owii Gin aye gitye cel, gin aye gitye guti, kono gin aye gitye ngo? Ento dong mege ko, aa mege jo a myero gikonyngi akonya. Co omiyo ni kadi wa i kwan, kwan pa mege onongo dok odok piny ci dong man dong kono bedo ni nino pa mon ni tye. me neno ka ma mege oo iye ki oo ka kwene, ka kwene ma pud myero ki mede ki yubone ci iwinyo mwoc, mwoc moni me mwaka moni bedo tye calo mwoc me mwaka ni tye ni neno mon ki nyonyo, nyonyo dong man eni ni aketo dong ni ngo nyonyo mogo ma ki innovation, science and technology ee. Kit ma gikubbe kwede, ingeyo lokke caience ni nongo tye gonye ni leb-acwele mogo tek adada ci ineno kit ma mon kwede gin bene giromo bedo tye i tute me kelo jami mogo manyen nyen i yo moni ma nongo giwaco ni jo ma giwaco ni gin dot kom innovation co wan mege kono watye ka kwene watye mono watiyo ki kompiuta matek. Watye ki cim matek, waneno dong lok acimo weng, watye ki gin ma kilwongo ni smart phone, phone ma nongo in inongo ni meno iromo cwalo watcap, iromo lok ki ngati moni ma tye mere wa i America ka ca ma kun nongo in itye ka neno ngati cok kit eni en bene tye ka neni cok kit eni, jami ni enoni timme. Iromo bene cako yubu tettet mogo ma nongo ki wacci ni dong ki teto ki en kompiuta gi eni ni iromo mono cato cati kun nongo i wok ki kompiuta keken ni iwa i online lacen man covid 19 oyelo wan matek ci covid 19 ma oyelo wan matek ki lok obedo tye lok me kwan kwan oyelo wi dano. Ci dong icako neno ni litino myero dong gukwan kwan ma kiwaco ni online, ikwano dong lapwony moni tye ka pwonyi ka caa-ni in dong ineno dong en ki i cim nyo ni cimat phone nyo i kompiuta nongo tye ka pwony online teaching oo nyo kono training, so jami ma kiti eno-ni wan mon mono watye ka kwene. Wan watye i social media bene watimo kece wan maro wa waco ah meno gin pa jo matino nyo gin pa bulu nyo jo pa co ee ki mit ni jami ni eni weng ka wan watiyo kwede ka wan weng Lubanga omini wa mic mapat pat ca mukene in aye dong itye ki mic maber adada me kelo gin manyen i kom kit me tic ki en kompiuta gini ci ka dong in dong ibedo ka cane o Nia meno pa co, ci dong nongo wi lobo dong keng diro moni eno ma kimini nio. Co pire tek adada nino pa mon pire tek nongo wacito ka ngo ka neno gaps ma pud tye taking stock ngo ma dong ocobbe ngo ma pud pe ocobbe ma pud pe ocobbe ni watimo nining wek ocobbe. Dong nino pa mon pe mon keken aye cito iye, nino pa mon wege wa mege, pien wege myero guribbe iye matek. Wa myero wek alokaloka maber obed tye wege pi gi tego adada. Gin aye omyero gujol alokaloka ma kiti eno ni. Won latin aye myero oribbe ki min latin wek latin ki cuk cwinye okwan cuko cwinye ki cuko cwinye Ka latin gwok onywalo, i nge wan wan mon, gorgor moni bene Lubanga oketo i komwa madwong adada. Wan aye wanywal, ka dong latin onywalo, dong iweko litruk ni dong onywalo, wee dong myero kong caa mukene i kombeddi dong waloko cekko. Eka latin onywal, romo dok i cukul, romo kwan. Pi meno. Cwal latin odok i cukul ento in dong ikony kore ki gwoko latin moni ma en dong onywalo tye-ni. Pien ka pe ikonyo kore i lok me ada, pe obiromo kwan. Pien dano ka dong onywal, paro bene pi latin eno-ni. Ento ka ngeye ni minne omako gwok pa latinne nio licwic, ci dong bene pe obiparo, obiketo cwinye madwong ata tye ma gukwano. Calle eni-ni, nino pa mege-ni wamiye walego wege, wan walego wege alega. ni omyero obin obed iye kom bedo kadi calo wa gin ma i palament ka wan wa tye ka ngo ka cwalo gin lok me bajet ni nyo ni byek me lim byek me lim i eno ni tye jo ma wa keto gi tye i dul wa keto ni equal opportunity commission dul ma neno ni jami weng myero obed ma rom rom gin myero gunen byek me lim eno ni byek pa agriculture mono tye nining Byek pa agriculture mo neno mege ki wege weng, byek me education me pwonye ni mono neno mege ki wege weng, byek me lim me kabedo murumo wa ki lonyo ma tye i ginwa ni byek me lim gi mono neno mege ki wege weng neno tye all inclusive tye gender gin.

ma en UN gukato ki gin eni-ni co pwodi peya be wa oo kunu pien wek wan wa oo kunu maber nongo dong nongo dong wawaco ni wa wan dong watye ma dong kiwaco ni dong ijwayo bur bur ma tye i kin mon ki co-ni ka wan dong wacung kacel kineno wa ber macalo wa rom rom pe dok kineno ni aa man dako-ni konye pe laco-ni eni en aye guti matek peke omyero neno pa dano weng olokke. En omiyo wawaco ni meno wege myero gubed iye mapol wek gukony me neno gin ka oa ki bot wego niya a ojone wan to eni ba ma watye i gin eni-ni i te gang village eni-ni dog gang eni wan wanenu wunu latin nyako mo acel Pe odong gang, litino weng, anyira weng gucito i cukul. Awobi pe ocito i cukul ento anyira weng gucito i cukul. Teka oa ki i dog laco, dano dok gitero calo gin ma pire tek. Ento ka a ki i dog dako, ci kiwaco ni, aa, meno en mon ki kit lokgi-ni. En omiyo wawacce ni wege pigi tego. Ee, co diki obedo nino pa mon, kwer madit obibedo wa i tung gamo. Ci kwer ni enoni wan weng pe waromo bedo iye kunnu, jo okene gicito gibedo iye. Kwer ni eno kwer ma president cito bedo iye en aye bedo welo me awora. So en dong i districts mukene mapat patti kiwaco twara kiyub kwer ni obed nino mapat pe obedi i nino dwe aboro pien ka i nino dwe aboro dano olo myero gubed nyo ca mukene i screen. i screen ni nongo gitye ka neno loka president weko dano dong pe gineno loka president omiyo dano weng gucit kwe gucit tung gamu dano weng pe romo cito tung gamu wan i gulu city kiketo dong anongo waraga kwewa tye i nino dwe apar wiye acel ceng abicel ma wan wabibedo iye cake ocon cawa aryo wabibedo iye. Kweli eni ni mege bene bino mapol, mege bene gidore, ginyuto kerogi ni wan dong kite eni lok bene bibedo iye, kinywako iye lok mapol. Aneno kiketo RDC en aye tye ngo, tye wel awora ci ducu weng wan wabiwinyo ne. Kare macon ma nongo kine mogo an abedo wel awora atemo yubo pira kena kena ayubo. envelopes ma tino tino tino tino tino so mege weng ma nongo gin gu gin ma nongo gin guwero onyo gumyelo ci an amini gi envelop acel acel ento envelop eni ni pole myero en wel awara aye nongo omi so kita dong nongo tye bot kwede RCC ni ange ni RCC obi bedo ki envelop me miyo ki welo lienoni ki me miyo ki jowa ma nongo gibino gigalo wangwa onyo gipwonyowa ki cawa mukene gwok ki drama pien ingeyo drama tye me pwony so nino pa mon wan wamaro tutwal wamito bene wacit wawiny ka onongo omege mukene bene giromo loko lok mogo onongo bene bedo ber nongo watye ka winyone ni Gin maditte ma loyo weng en megiwa ma i te dero-ni. Megiwa ma i te dero-ni mono wakel alokaloka i komgi nining? Alokaloka maber nining? Megiwa ma i te dero-ni wamito ni gin gumar ni litinogi weng gucit i cukul. Latin anyaka, latin awobi weng ocit i cukul. Wamito ni mege ma i te dero omyero pe dok omi ni latin anyaka omyero dong egenge otik bedo ka tiyo ticce kene gwekgwek. Ka dong caa me dong neno i buk oromo, latin anyaka bene Gin ki latin ma awobi weng gucit ka neno i buk, wek pe diki maki wa ci, Litino anyira gu wii guto, wii guto kwo, in tic aye, in tika obodo wiye ki tic tic tic tic keken. So alokaloka ni ca mukene pe romo neno cucut i kom in. Mego ma deyi dit-ti, ento alokaloka tye ka wot ki nen, olo dong tye ka wot ki nen. Tye jami mapol ma olokke. Kare mo macon ka icito kek kong waket i Gulu citi eni-ni, pe angeyo kombedo kit ma atye kwede, ibinongo cal koni nongo ni. Kilwongo dong ni city clerk, city clerk nongo tye laco, nongo production officer nongo tye laco, koni nongo icito community development officer nongo tye laco, kong icito koni ni gin health health officer nongo tye laco, bene ma atye ka kwanone ni eni bene ca mukene tye kumeno ba ci inongo ni co co keken. Mege te kwe, in icito i ot yata madit inongo ni director me Gulu Regional Referral Hospital nongo tye laco, kong inongo kong ni ngat ma tye madit i kot nongo tye laco eeh wan mon kong dong watye kwene, ka idok i caji ibinongo ni bishops weng tye co keken ci dong lokke eeh kitero mere mot mot ento wan wamiti wanen mege bene obed tye.

Mapat ki gwok en loka corruption eni ma bino i kom gi ni gin myero gunge kit ma giyweyo kwede mac i kom gi ento at least ki cimo gi gitye i position mabeco i ka ma ki cimo dano acima ni amyero wacci ni jami ne pe dok tye ka wot maraco tutwal ento pud myero wa medde myero wa mede wa nen litino anyira wa gukwano wa cuk cwiny gi pe gu il cing gi o kadi ka jami tek tek gumedde kit ma latin aco diyo cwinye ni. Latin anyaka bene myero di cwinye, man eni ni, lokke madit bedo bot nga? Bot wego. Wego, ingeyo litino anyira gimaro wegigi dok loyo amegigi. Ee, gin dok ka gin gijenge gidoko i kom wegigi. Ka in wego dong ibedo ka waco ni, Nyara, kwan. Nyara, kwan, diki maka dong ibitinga wa ki dege kolo. Ee, latin nyako dong tuk keto cwinye ka kwan adada. Aa, man itimo nining tin ki inongo kadi onongo rong rong rong angwen, ee, good nyo gwok adek mo keken? Iwaco ni, Aa, itimo me, ee, beber. Diki diki diki dong ibikato weng, ee, ci dong iromo nyutte bene ni, ee, ka ka eni-ni kitimo kite eni, ka ka eni kitimo kite eni. Latin anyaka keto cwinye pi en wonne. iye yom ka neno ka en otimo maber so wun wege an loka madit tye i kom wun wege ka wun wege wun ocungo lirit i kom lutino litino anyira bene gubikwano diki ma ka kitye nongo dong gitye ma rom rom ki litinogi ma gin ma ma ma ma co an ka awoto ca mukene ka rwatte ki bulu Ci bulune nongo anono ni awobe keken, ci awaco ni, Litina me amara, lumegiwu tye kwene? Lumegiwu ni eni-ni mito bedo kacel kedwu? Ka, pien en aye gin diki maka gibedo monwu bene, gin aye lumegiwu. Co, myero kiil kerwu kacel, ee, ka wan watye kany, nyo i lok mogo, kacokke mogo, pwonnye. Omyero lumegiwu bene obed tye. Tika lumegiwa ni cawa mukene mege dek pigi? An alego ni mege myero pe ogeng litino anyira ni pe gucit i pwonye, myero pwonye kadi en training mogo ma gin en ober co legana enu wanenu wunu ni wagwoko wamaro litinowa weng ma romrom waminigi kero ma romrom ka inen ngat ma onywalo litino Onywalo lutino awobe keken ci dong oketo iye latin nyako mo acel botwa kany kilwongo ni Aya. Aya dong en oba Aya kibalo ya pi en kimiyo ngo kimiyo ite tekwic mapol adada. An atamo ni kong dong wa otim wunu bene balo litino anyira mukene o weng calo kite kibalo Aya ni. Okeny ko dok imeo nongo tye latin awobi ma kinywalo I kin ngo? I kin anyira. Aa okeny ber ki i balo adada. Ento an alego ni meno kita anyira aye gitye piny, awobe tye malo. Kong dong wanen wunu ni wamiyo tekwic bot anyira ma gubed ma gidong ki tekwic moni, pe tekwic moni me ca mukene cayo dano, tekwic moni me gamo bedo nia ee ka kicito ni physics. Physics, ee physics gin dong physics nongo watye ka neno pwonye madok i kom jami mogo calo gwok nyo kita mac bino kwede, kita cipid me ginagin gin woto kwede cipid me lok woto kwede, co nongo wiye tek ka gamone kadi Kwano i kemestri ko. Kemestri wene watye ka neno kede atona ka wan watono i dek watono waromo mane ci dong wacito deep i ngo i neno ne ki titration obedo tye kono gin kita yat kiyubo kede a ki i kemi ki i kemestri ee kit eno so nongo latin wiye obedo atek pe ogin ee tek wic-ci pe ni pe dong owor dano ba pien woro pire tek adada. Woro gin ma kilwongo ni woro-ni pire tek. Latin ma anyaka omyero onge ni en bene ebedo mawor, wa awobi bene obed mawor. Weko gibedo bene ki mar i kingi, weko kimarogi bene, weko kiilo wigi malo, weko diki maka giilo wi gang. Wan omyero ni meno alokaloka maber myero obed ka medde ameda. Kit ma wan wokwo kwede i kom bed-di-ni, Diki maka dok lityen wa dok okwo maber loyo kit ma wan watye ka kwo kwede-ni. Ka ma wan watye watutu atuta iye ki kwo, kwogi diki maka obed mayot ma loyo kit ma wan watute kwede-ni. Loka eno. Apwoyo matek. Ah, mego kono, ah, ka un wuneno en, citi e eni, en aye dong min citi, gi wa i min gulu. En, the districts madwong en onywalo. En icakke i kare ma en dong ocako kwede tela. Ka ineno wa, muru bene dong oa ki i komi. Eyo, omoro na onwoya nongo en dong oa ki i kome. Muru kulu weng lutino pa mego ka dong kubidi man dong Gulu District ci mego dano muri i kit me tela.